Faly miarahaba anao manaraka ity vidéo ity ny tenako, Parfait Rakotondriana no anarako, ho an'izay mbola tsy mahafantatra, mpiangaly taranja haiady maro aho mifangaro. Feno fankasitrahana an'Andriamanitra fa noho ny fitahiany sy ny fahasoavany dia afaka manao ity vidéo ity indray ny tenako, hitafa sy dinika aminareo eto. Ilay fanontaniana voalohany no valiako dia mikasika an'ilay hoe ahoana no atao hanatsarana ny vovokaina. Efa nisy video faharoa moa natao tamin'izy iny ary mbola ho avy ny video manaraka. Fa ity kosa, ity manaraka ity kosa dia hamaly fanontaniana iray indray mikasika an'ilay hoe ahoana ny atao raha hanangana club na fikambanana ara-panatanjahantena anankiray, club na section na ligue na fédération. Tena moa dia efa tao anatin'ny fitantanana taranjam-panatanjahantena iray na maromaro ihany koa dia ny traikefa azoko tamin'izay izany no zaraiko aminareo eto sy ny torohevitra na soso-kevitra atolotro anareo. Ah, misaotra tamin'ny valinteny izay nomenareo tamin'ilay vidéo farany teo ireny. Ahoana ny atao raha hanangana fikambanana ara-panatanjahantena na club na section na ligue na fédération? Voalohany indrindra aloha dia mila manantona any amin'ny DRJS na any amin'ny any amin'ny ministeran'ny jeunesse et sport izay akaiky indrindra anareo zany no anatonana hoe izay a dia hanangana club ohatra rehefa tonga any a dia ameny taratasy ianareo na asainy manao photocopie an'le statut type izay ahitana ny statut izay itovizan'ny rehetra rehetra io ao anaty ankoatran'izay statut type izay dia misy taratasy ihany koa miaraka ao ahitana ny lisitra n'ireo komity mpitantana sy ny mpanolotsaina izay hofidiana amina fivoriambe izay tsy maintsy ho atao dia ankoatran'izay dia misy ihany koa taratasy milaza ny mombamomba an'ireo olona voafidy ireo ary nitatitra momba ny fivoriambe izay natao nanaovana an'io raha hoe vao voalohany ilay izy vao natsangana dia ilay hoe tatitra mikasika ny fananganana voalohany an'ilay fikambanana ara-panatanjahantena izany. Dia araka ny voalazako teo hoe mila manao fivoriambe aloha hatsoy daholo le ze rehetra rehetra voakasika an'io fanatanjahantena tiana hatsangana io na le club zany, ny mpikatroka, ny mpankafy, ny ray aman-dreny, ny teknisianina, raha maromaro moa ny teknisianina dia rehefa mandeha zany ny fifidianana dia mila mifidy teknisianina anankiray, tale teknika zany io. Anisan'ny tsy maintsy fidina ihany koa ny ao anatin'ny birao mpitantana, ny filoha, ny sekretera jeneraly ary ny mpitam-boky. Ankoatra an'ireo dia misy ny mpanolotsaina. Mety azo atao ny manisy filoha lefitra, azo atao ihany koa ny misy manisy ny mpitam-boky lefitra. Arakaraky ny habetsaky ny olona tonga manatrika an'ilay fivoriambe moa izany, fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny fivoriambe no hananganana fikambanana ara-panatanjahantena iray na club na section na ligue na fédération io, tsy maintsy amin'izay ihany no hananganana anazy. Manarak'izay araky ny teneniko teo hoe dia tsy maintsy misy fifidianana atao mandritra an'ilay fivoriambe, fidiana tsirairay na fidiana amina liste izany ilay olona. Eo misy tonga dia hoe ity misy lisitra ana olona hilatsaka hikambana dia efa voalaza ao daholo izany hoe raha anona ny président, raha anona ny SG, raha anona ny trésorier dia ireto ny conseiller. Na hoe fidina tsirairay isaky ny poste izany ireo olona ireo a, dia araka ilay voalazako teo ireo poste tsirairay ireo a, tsy maintsy fidina daholo. Arakarak'izay fanarahany ny eo amin'ny fivoriambe. Rehefa tapitra ny fivoriambe an, voafidy ilay olona tsirairay an, dia atao raiketina an-tsoratra amin'ilay taratasy nam, nalaina tany amin'ny DRJS nolazaiko teo ilay izy an, ary fenoina tsara ireny izany. Ny statut type moa izany an, iny tsy afaka kitihana. Fa ny procès verbal na ny tatitra an, no tsy maintsy fenoina hoe iza avy no tonga nanatrika tao, iza avy no lany tao nandritra an'io, dia fenoina arakarak'izay zany le izy, iza ny président, iza no SG, iza ny trésorier, iza no secrétaire général, iza no conseiller, iza no directeur technique, reo zany an fenoina ao anatin'le tatitra, asiana sonia sy ny cachet an'ny fikambanana. ary entina miverina mankany amin'ny direction régionale des sports na entina any amin'ny ministeran'ny jeunesse et sport dia mahazo an'ilay atao hoe certificat de conformité amin'ny alalan'iny zany no ahafantarana hoe tena mijoro ara-panjakana tokoa ara-dalàna ilay fikambanana iray na club hoa io na section na ligue na fédération amin'ny alalan'iny amin'izay no ahafahana manao hetsika isan-karazany ahafahana manokatra compte bancaire ary ahafahana hoe mitady ah, mpanampy zany na sponsor de ah, afaka manao hetsika amin'izay ah, ankoatra an'ireo taratasy ireo an de tsy maintsy mila taratasy foronina ihany koa ny tale teknika anisan'izany aloha ny diplôma ahafahany mampianatra ankoatra an'izay an ny certificat médical Dia ankoatran'izay a, ny plan-n'ny salle d'entrainement, ahitana hoe aiza ny fanaovana entrainement, aiza ny vestiaire, aiza ny douche, sy ny aiza ny fipetraky ny fitaovana isan-karazany. Ireo izany dossier ireo tsy maintsy tadavin'ny directeur technique no ma- mamokatra anazy izany. Ampiarahana amin'ilay statut type sy ny procès verbal moa izany ireo tatitry ny fivoriambe dia alefa any amin'ny averina any amin'ny DRJS ahafahana mangataka an'ilay certificat de conformité. Rehefa ara-dalàna ilay salle sy ny sisa sy ny sisa. dia mahazo an'ilay certificat de conformité amin'izay. Miala tsiny somary ohatran'ny fandingana kely ilay izy teo fa izay ny fandehany izany. Tsy maintsy mamorona dossier ihany koa ny tale teknika. Ny tale teknika dia azo asiana lefitra ihany koa hoe directeur technique adjoint. Manampy izy izany, manampy an'ilay iray satria mety maromaro ianareo no ao, mety ho azo atao roa na telo ny directeur technique adjoint. Na raha ohatra hoe Omnisport ilay izy dia mety manana tale teknika tsirairay isaky ny taranja izany fa anankiray ihany no tena tale teknika fa ny hafa mpanampy. Izay sy izay no tokony hatao raha ohatra ka hoe hanangana fikambanana ara-panatanjahantena iray. Manao fivoriambe, manao tatitry ny fivoriambe hoe iza avy no olona tonga tao. Izaho no izaho no voafidy ho président, secrétaire général, trésorier, conseiller, iza no voafidy directeur technique de mamerina ireo dossier voalazako teo aloha ireo teo aho any amin'ny DRJS mba ahazahoana an'ilay atao hoe certificat de conformité, izay ilazana fa mitsangana ara-dalàna ilay fikambanana ara-panatanjahantena. Na io club, na io section, na io ligue, na io fédération, saika itovizana avokoa. Mahasamihafa azy kely fotsiny eo amin'ilay resaka hoe statut sy ny règlement intérieur. Ny any amin'ny club sy ny section sy ny ligue efa misy an'ilay hoe statut type. izay alaina fotsiny any amin'ny DGS ozy aty eo fa ny fédération kosa dia miankina amin'le statut any amin'ny fédération international izay rattaché misy anazy no arakaraky ny no andrafetana an'le statut an'ny fédération tokony hifanaraka amin'izay ihany koa anefa ilay statut sy ny règlement intérieur an'ilay fédération sy an'ilay sec- ligue sy ny section sy ny club fa tsy tokony hifanipaka amin'izay voalaza any amin'ny fitantanana ambonimbony kokoa. Raha toa ka misy fanontaniana na fanamarihana na tsikera tianareo atao a dia afaka ataonareo zany a ary raisiko am-pitiavana. Misaotra indrindra dia manaraka indray eo. Veloma e!